U hekk hemm mela, issa nkomplu bil-programm tagħna u nagħmlu xi ħaġa iktar pjaċevoli, iktar ta' divertiment, mhux għax il-baħar ma jkunx divertiment, imma eh, x-xemx, ix-xemx għandha l-perikli wkoll. Inħobbu kemm irridu ma nipproteġu ftit lil nfusna u nitkellmu ftit dwar avvenimenti li jżilu eh, li jibdew isiru li għadhom eh, fis-sajf qegħdin isiru bħalissa biħġarhom din il-ġimgħa ħafna affarijiet għaddejjin Ta' wara nżul ix-xemx, ngħidilhom jien, allura hemmhekk m'għandniex bżonn protezzjoni għall-ġilda tagħna, mmorru u nieħdu pjaċir. U fost affarijiet oħra, fil-fatt iktar tard f'dan l-programm, l-aħħar mistieden tagħna se jerġa' jkun Michael imma Dr. Michael Spanjol li se nitkellmu din id-darba mhux dwar il, il-kelma kelma il-festival li qegħdin dil-ġimgħa jagħmlu l-aħħar wieħed għal dan l-istaġun, imma bħalissa sa nitkellmu ftit dwar xi ftit problemi fil-kitba tal-Malti, imma sa nitkellmu ma' kollega ta' Dr. Michael Spanjol li huwa Dr. Adrian Grima issa hawnhekk għaliex dejjem ukoll bħal dan iż-żmien sena jkollna il-Festival Mediterranju tal-Letteratura u din id-darba sa jsir fil-Forti Sant'Iermu. Isellimlek Dottor Adrian. Insellem lilek u lis-semmiegħa kollha ta' Radio Malta. Għaliex biddiltu?
Din hija l-għaxar edizzjoni u s-soltu dejjem ikunu l-Furjana f'dak il-ġnien li huwa sabiħ ukoll imma naħseb issa l-ġawhra ta' Sant'Iermu tiflaħ. Hekk hu, speċi xtaqna nbiddlu l-post anki għaliex kultant l-udjenza. Ssibha diffiċli biex issibu l-ewwel darba. Dik forsi, ma naħseb wara numru ta' snin l-udjenza dratu dan il-ġnien, ħafna nies jafuh bħala ġnien mistrieħ, il-Furjana, Imsida Bastian, isb. Imsida Bastian Historic Garden jismu, jieħdu ħsiebu bi mħabba kbira u b'ħila kbira din l-art ħelwa. Dis-sena kważi b'dispjaċir kbir tlaqna minn hemm u morna fil-Forti Sant'Iermu. Mhux għax dak il-ġnien mhuwiex stupend għax huwa, imma kultant hemm bżonn bidla. kemm għall-udjenza u kemm għalina. U xtaqna li l-għaxar edizzjoni tkun proprju l-mument meta nbiddlu l-post. Mhux għax qed mhux għax qed naraw ikbar, imma sempliċement għax ħassejna li bidla fil-post iġġib anki enerġija ġdida. Eħe, għax anke il-fatt għall-preżentazzjoni ġġegħelkom taħsbu aħjar u anke forsi. Eżattament.
Għandna ftit iktar spazju. Tinventaw innovazzjoni.
Eżattament, għandna ftit iktar spazju għall-palk u biex nagħmlu dak li pereżempju s-sena l-oħra kellna diffikultà biex nagħmlu minħabba l-fond, m'għandniex biżżejjed fond, ġieli jkollna mitej ruħ għall-qari. U meta jkollok mitej ruħ, ikollok il-bar fuq wara l-kotba qed jinbiegħu, in-nies kultant qed ipaċpċu minħabba li qed jixorbu jieħdu ftit inbid waqt li qed jisimgħu l-qari, għandek in-nies u mbagħad għandek il-gruppi mużikali li qed idoqqu wieħed kull lejla. Għandek l-awturi li jitilgħu ġieli numru kbir ta' awturi fuq il-palk fl-istess ħin. Ġifieri kellna bżonn anki għal raġunijiet loġistiċi nfittxu post daqsxejn ikbar u Heritage Malta kienu għajnuna kbira għaliex għamlu biċċa xogħol straordinarja bil-Forti Sant' Irmu u aħna se nużaw proprju l-pjazza prinċipali, il-Pjazza d'Armi. Eħe, u forsi min għadu qatt ma mar fil-Forti San Thiermu kif inhu. Okkażjoni mill-isbaħ biex jara din il-forti. Eħe, apparti milli okkażjoni hija hemm atmosfera u Heritage Malta stess ukoll jagħmlu ħafna rappreżentazzjonijiet, ikun hemm ħafna drammi wkoll, jiġifieri għall-inqas hemmhekk qed jintuża b'mod verament sabiħ ukoll. Vantaġġ ieħor huwa l-aċċessibilità, jiġifieri għax biex tidħol fil-forti bażikament għandek mixja qasira fiċ-ċatt fil-wita', waqt illi l-ġnien min ikollu problema biex biex jimxi kellu ftit iktar diffikultà ħa ngħidu hekk. Din is-sena għandna wkoll forsi ftit iktar ismijiet kbar milli jkollna s-soltu. Eħe, fil-fatt dik l-ewwel ħaġa li nnotajt jiena li għandkom nies li huma kważi kważi tkun nominati għal Man Booker Prize bħal pereżempju Marina Warner.
Marina Warner fil-fatt Kienet il-President tal-Ġurija tal-Man Booker International Prize ta' dis-sena, litteralment il-President tal-Ġurija, ġifieri verament isem kbir, u magħrufa ħafna Marina minħabba li tikteb regolarment fil-rivisti ewlenin, il-London Review of Books, Times Literary Supplement, il-Guardian, u l-istess Hisham Matar li jikteb fin-New Yorker, fil-Guardian, l-ewwel rumanz tiegħu, l-rumanz famuż tiegħu minħabba li huwa ambjentat fi żmien Gaddafi għaliex missieru għosfor. Irridu ngħidu għax għadna m'għadniex issemmiha tagħna li Hisham huwa Libjan. Eżatt, Hisham Attar huwa Libjan li jikteb l-Ingliż, bbażat l-Ingilterra u jgħallem ukoll l-Amerika, però baqa' marbut ħafna mal-Libja. It-tielet rumanz tiegħu li aktarx jaqra minnu Waqt il-festival ħireġ is-sena d-dieħla The Return u ġie parti minnu ppubblika f'The New Yorker. Dan huwa rumanz li jitlaq proprju mir-ritorn tiegħu lejn il-Libja fl-2012, ftit wara ftit wara r-revoluzzjoni r-revoluzzjoni Libjana. Però ilu nieqes mill-Libja għal xi 30 sena. Eżatt, 33 sena minħabba li missieru kien għosfor Fi żmien Gaddafi kien meqjus bħala għadu ta' Gaddafi u s-servizzi sigrieti bażikament Għaliex kien ħatfuh.
jitqies hekk? Hu kien akkademiku wkoll Eħe, eżattament, missieru. hu kellu kellu rwol eh, akkademiku, kulturali, ma kienx bniedem biex ngħid hekk politiku fis-sens fis-sens dejjaq tal-kelma. U bħal ħafna oħrajn sfortunatament tqies bħala għadu. Probabbilment minħabba l-wirt akkademiku, kulturali, ta' ħsieb li ġab miegħu. Hu għosfor, letteralment għosfor, u u l-kitba ta' Hisham Attar hija kemm-il darba tiffoka fuq din it-tema biex ma tgħidx li biex ma ngħidx li hija kważi dominata minn dan minn dan is-sens ta' għajbien ta' ta' ta' ta' ta' kxif ta' ta' ta' ħabi ta' biża' Dan il-biża' kontinwu ta' bniedem illi illi tilef li xi ħadd verament għażiż għalih u l-ħin kollu jibża' li jista' jitlef il-ħaddieħor, jista' jintilef hu stess. Apparti l-fatt li meta jisparixxu persuni b'dan il-mod u li ħafna drabi jkunu nqatlu inti ma tafx fejn huma, jibqa' dejjem dik il-mistoqsija u dejjem il-ħtieġa li tkun taf aktar mhux biss is-sens li tlift xi ħaġa għażiża intortament imma sforz, forsi movimenti politiċi u sforz ta' taqlib. Eżattament, ġviri, ma tafx kif spiċċa, da ġviri jaf mux sempliciment għala balla frasu imma forsi għadda minn martirju sħiħ. U t-tini, forsi għadu ħaj, u inti tħoss li ma fittixtux bizzejet, u għax ma fittixtux bizzejet ma sibtux. Allura għandha dan is-sens ta' ħtija. U kontinwament dawn il-ħsus verament ibsin, kontinwament iqallbu iqallbu lil dak li jkun, jiġifieri hija sitwazzjoni diffiċli mmens, m'għandekx għeluq. Jiġifieri tlift lil xi ħadd, imma dan il-kapitlu iebes mill-ħajja ma ngħalaqx, baqa' miftuħ. Mhm. dik is-sensazzjoni li bdejt isemmi inti issa li li ma tafx eżattament x'ġara. U jekk tibqa' f'moħħok u l-awturi għax tinnota meta inti taqra eh, xogħlijiet ta' awturi u taqra mbagħad il-bijografija tagħhom tinduna kemm dak li għaddew minnu wara kollox huma l-esperjenzi ta' ħajjitna li ftit jew wisq joħorġu anke f'kitbietom. Eżattament, eżattament.
u.
Fl-istess ħin kemm ngħid, jien bħalissa qed naqra The Country of Men. Ta' ta' Hisham. Ta' Hisham Matar li huwa l-ewwel ktieb, il-ktieb. Għad ma qrajtx jiena tiegħu. Innominat għal Man Booker u għal Guardian First First Book Prize. Però hemm f'The New Yorker, jekk tmorru fil-Facebook u ssibu Malta Mediterranean Literature Festival, issibu ħolqa għal The New Yorker fejn hemm silta mit-tielet rumanz tiegħu, silta twila, ta' Hisham Matar ippubblikata fl-2013. U hemmhekk tuħu idea tal-istil tiegħu. Hisham Matar jikteb verament bi stil mexxej. Ħafna mexxej. Jiġifieri taf li qed taqra letteratura ta' kwalità, imma fl-istess ħin taf ukoll li qed taqra, kif jgħidu bl-Ingliż, a page turner, speċi ktieb li verament ma titilqux minn idejk. Eħe, u hawnhekk forsi Nagħmlu parentesi jew inkella noħorġu punt. Ilbieraħ qrajt intervista wkoll ta' Hisham Matari li kienet f'ġurnat f'ġurnal tal-Ħadd u laqatni kumment li għamel għaliex fih ħafna u ħafna verità li l-letteratura tajba, il-letteratura li qed tgħidlek xi ħaġa dwar in-natura umana, il-kundizzjoni umana, naħseb jiena tista' tgħallmek ferm u ferm u tmexxi tmexxilek ħajtek. U hawnhekk ftakart il-fatt li llum ħafna mit-tfal tagħna ma jitgħallmux letteratura fl-iskola. Jew inkella vera ftit. U anke fl-Ingliż, il-letteratura qisha tintgħażel sakemm ma tkunx għall-A Level ma ma titgħallimx letteratura.
Jiena din frankament ma nifhimhiex, jiġifieri qajjimt punt li Ma kontx naf li se tqajmu, ma ma nistax ma naqbilx miegħek iktar. Jiġifieri l-letteratura mhux biss tgħallmek, jien naf dwar l-istorja ta' reċenti tal-Libja bħal fil-każ ta' In the Country of Men ta' Matar. U qed tieħu pjaċir taqra, qed tgħaddi siegħa żmien. U qed tara l-mod kif il-lingwa qed titħaddem b'mod verament effettiv u sabiħ. kif kif il-lingwa tista' tqanqlek, kif tista' tbeżżgħek, kif tista' twaħħxek, kif tista' tferrħek, eċċetera Imma qed ittik il-ħila illi tifhem jew tipprova tifhem, tipprova taħfen dak li ngħixu ilkoll kemm aħna, għax aħna lkoll kemm aħna għandna. Tanalizza ċerti fatturi wkoll, wara kollox ħafna drabi mhux biss iġegħlek taħseb, imma tgħid Iva, hekk tħossok għax inti wkoll dawn l-affarijiet tkun qed tħosshom. Eżattament, eżattament. Ġifieri qed taqra l-istorja ta' ħaddieħor u taf li f'dik l-istorja ta' ħaddieħor hemm ukoll, b'modi differenti, l-istorja tiegħek, il-ħajja tiegħek u l-affarijiet fil-ħajja tiegħek li inti ma tifhimx, li li li li ssibha diffiċli biex tirrifletti fuqhom, li kieku m'intix qed taqra l-letteratura. U din l-idea, li jiena verament ma nistax nifhimha, naħseb li teżisti, f'pajjiżna imma fortunatament ma teżistix f'ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej u anki 'l barra mill-Ewropa, din l-idea li speċi tistudja l-letteratura jekk se tibqa' fil-letteratura biss. Speċi jekk ħa tmur l-Università u tistudja l-letteratura Maltija, mela bilfors għandek tistudja l-letteratura Maltija fis-sekondarja, jew l-istess bil-letteratura Ingliża jew Taljana. Jiena din ma nistax nifhimha. Lanqas jiena. Il-letteratura hija parti mill-edukazzjoni sħiħa tagħna. Għaliex fil-letteratura minbarra hemm dina l-espożizzjoni tan-natura umana, tal-kundizzjoni umana, mhux biss ta' individwi imma anke fi gruppi u f'ħinijiet jew inkella kuntest politiku partikolari, imma għandek ukoll ħafna filosofija tal-ħajja u hawnhekk ifakkarni fil-politiċi l-kbar jew inkella ejja ngħidu statesmen jew inkella anke avukati jew inkella nies fil-maġistratura li kapaċi jesponu argument u kapaċi joħorġu n-natura umana b'mod verament li jħossuha n-nies. U naħseb illum nieqsa ħafna mill-politiċi tagħna.
X'nista' ngħidlek, ġifieri.
Bħali tħoss. Bla dubju, ġifieri ħanejda mod ieħor. Tidher ħafna f'dawk il-politiċi li naħseb jiena li jaqraw u li juru li jaqraw u li anki meta jkunu qed jitkellmu fuq ix-xogħol tagħhom bħala politiċi jew bħala amministraturi, bħala statisti b'mod ġenerali, naħseb il dawk li jaqraw tidher fihom. Ħa npoġġuha hekk. Eh, kull Dawk li jaqraw nibħi- ċertament tidher fihom għax għax għandhom il-ħila anki li jaw- jaraw perspettivi oħrajn illi illi jużaw il-lingwa b'mod effettiv, kreattiv, sabiħ. M- M'hemmx dubju li tidher fihom din il- din il-ħila tagħhom Li hija speċjali għax ġejja anki mil-letteratura, m'hemmx dubju. U tħossha ħafna f'nuqqas ta' viżjoni, speċjalment meta politiċi ewlenin ikunu ġejjin mill-qasam xjentifiku jew inkella ekonomiku u ma jkollhomx din il-bażi, daqsxejn bażi ta' letteratura. Eżattament. Li hija ħasra.
U jiena jimpressjonawni ħafna dawk in-nies, dejjem inħobb, għandi ħabib tiegħi speċi John Betts li kien id-Dekan tal-Inġinerija l-Università, li jħobb immens il-letteratura u tidher, u verament tidher fil-mod kif kif jitkellem, kif, qed nagħti eżempju, hemm ħafna eżempji oħrajn. Persuna kapaċi tkun all rounder ukoll. Eżattament, jiġifieri mhux għax ġej mid-dinja tax-xjenza ma taqrax, bħalma jekk inti ġej mid-dinja tal-letteratura bħalma jien jien, ma jfissirx li ma tinteressax ruħek fix-xjenza u fl-avvanzi u fl-etika u f'tant kwistjonijiet oħrajn li mhuwiex strettament marbutin mal-letteratura. Eh, dina kienet parentesi suppost, ma xtaqt li kelli l-okkazjoni li najda li xuwa punt li anka jina nemmen ħafna dwaru tkun ħasra jekk aħna kellu bżon jisimawna naqra edukaturi li jfasslu s-sillabi u jfasslu anke il-talim fl-iskejjel biex forsi indaħħlu materjal. U bil-Malti għandna ħafna materjal tajjeb daż-żmien ukoll li qegħdin sa nitkellmu bil-Malti. Ma rridux nibżgħu, ma rridux nibżgħu anke mill-materjal kontemporanju. Ekku.
Anzi, kontemporanju hemm ħafna sabiħ, jiena jogħġbuni ħafna wkoll. Marina Warner ma tiktibx biss novelli imma tikteb ukoll għandha ħafna perspettiva bħal Margaret Atwood li hija waħda mill-favoritissimi tiegħi il-feminiżmu. Il bla dubju. Il-kundizzjoni tan-nisa, allura hemmhekk qed tara l-perspettiva femminili par excellence kif nista' ngħid, bit-tajjeb u l-ħażin tagħha wkoll. Bla dubju. U hija persuna mill-aqwa, mill-aħjar. Jien ili issa nafha ftit snin u meta. Iffortunat! Meta stidintha biex tiġi, m'iniex l-uniku Malti li jafha, taf, ġifieri Marina għandha konnessjonijiet interessanti ma' Malta, ma' Dipartiment tal-Ingliż ma' Gloria Lawlir Lucente li se tintervistha fuq il-palk waqt il-festival. Hija persuna verament dħulija u u ma tgħidx isma' u le speċi jien ħammur il-festival fejn għandi massimu ta' 200 ruħ quddiemi le jien speċi jien ħammur jien naf fil-bliet il-kbar fejn hemm l-avvenimenti l-kbar imma le kienet entużjasta mhux xtaqet tiġi ma kien Hi entużjasta li tkun magħna. Apparti li qed tikteb rumanz li huwa li huwa ambjentat fl-Eġittu fis-snin ħamsin u hemm konnessjonijiet ma' Malta meta nista' nifhem minn dak li qed tgħidli. Allura allura interessanti ħafna għaliha u l-istess ħaġa nista' ngħid għal Tamim Barghouti, Hisham Matar u l-awturi l-oħra l-oħrajn l-oħrajn kollha li aċċettaw mill-ewwel li jieħdu sehem fil-festival dis-sena. U però sa tqassmuhom tul fuq tlett ijiem, il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt. Mela, il-Ħamis għandna Ġifieri dak li jkun li jkun interessat vera jrid tassew jekk jista' jmur imurhom kollha għaliex dawn. Għandna ħafna nies li jiġu tlett ijiem fil-fatt. Il-kbar. Vera interessanti. Għandna nies li jiġu b'mod reliġjuż il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt u Jekk ikun jista' ovvjament. Efe Dujan huwa l-awtur Poeta Tork iltqajt miegħu lbieraħ l-ewwel darba personalment, verament interessanti dan perit ukoll, konna qed insemmu l-letteratura u x-xjenza, perit jgħallem mill-arkitettura l-università. Poeta verament tajjeb, Nadja Mifsud li tgħix Franza, hija Maltija tikteb bil-Malti, tikteb ukoll bil-Franċiż imma l-iktar bil-Malti. u li ħa tippreżenta l-poeżiji l-ġodda tagħha minn ktieb jismu Kantunera. Għandkom diversi Maltin li jew ta' dixxendenza Maltija li qed jgħixu barra. Iva, iva, iva, kull sena jkollna xi ħadd u dis-sena ħansemmih issa James Vella, għalija verament awtur interessanti, kiteb ktieb ta' novelli jismu Devourings, James huwa Ingliż. Però għandu ġenituri Maltin u familja Maltija, żomm ħafna kuntatt ma' Malta. Qatt ma tkellem bil-Malti, il-familja tiegħu ma kinux jitkellmu bil-Malti, Brighton, però bil-mod il-mod qed jaqbad u jirnexxilu jitkellem ftit u jħobb ħafna l-Malti u kuntentissimou illi diġà ġiet tradotta storja tiegħu u qiegħda online issibuha fuq il-Facebook tagħna tradotta diġà minn John Bonello minn qabel il-festival għax daw għaw l-awturi li jagħmlu ġimgħa jittraduċu xuxin bħalissa. Eh, dak huwa eżerċizzju eh, parti minn din l-inizjattiva fejn l-awturi jiltaqgħu flimkien u jittraduċu xogħlijiet minn lingwi differenti, xogħlijiet ta' xulxin. Eżattament. U tinħas fuq il-park din is-sinerġija, din dan il- dan il-feeling bejniethom, sentiment ta' ta' ħbiberija u anki ta' kollaborazzjoni nħass ħafna fuq il-palk. U din hija xi ħaġa differenti wkoll minn festivals oħrajn li jsiru barra. Però sa jkun hemm il-mużika wkoll u għandkom xi filmati ta' poeżiji ta' Mario Azzopardi fost affarijiet oħra.
Il-Ħamis u mbagħad għandna wkoll lil Tamim Barghouti. U Tamim Barghouti huwa poeta famuż ħafna Palestinjan u politologu wkoll. Missieru huwa l-famuż Murid Barghouti ta' Aisor Amallah u Radwa Ashur, il-kittieba Eġizzjana. Dakinhar hemm il-Brodu, hemm grupp Malti interessantissimu.
Meta qed tgħid inti l-Ħamis? Il-Ħamis filgħaxija, il-Ħamis li ġej filgħaxija fit-tmienja sa Antiermu. Dawk kollha fit-tminja. Eh, kollox fit-tminja u kollox b'xej, jista' jidħol kulħadd, ikun hemm l-ikel, ix-xorb u l-kotba għall-bejgħ. U se jkun hemm fost l-oħrajn serata tiftaħ bil-dan il-grupp Malti interessanti ħafna tal-Brodu mmexxi minn min Mark Abela Zizza. U kull lejla se jkun hemm films tal-poeżija, films qosra se jippreżentahom Kaldon Mercieqa. Flimkien ma' Highlight Arts, li hija organizzazzjoni barra minn Malta, naħdmu ħafna mill-qrib magħhom, però s-Sibt hemm din il-poeżija ta' Mario Azzopardi ried ikun jaf illi Edward Said, id-direttur Malti żagħżugħ interessanti ħafna, Edward Said għamel verżjoni ċinematografika ta' din ta' din il-poeżija, film tal-poeżija, daħħalna din l-idea mis-sena l-oħra bl-għajnuna tal-. Maltimedia mela sa tkun hu issa. Eżattament.
Ikkummissjonajna permezz ta' Valletta 2018, il-Fondazzjoni Valletta 2018 li qed tiffinanzja dan il-proġett fuq ħames snin, se niffilmjaw ħames films tal-poeżiji, ta' poeżiji minn perjodu differenti tal-letteratura Maltija, biex sal-2018 ikollna ħames films, l-ewwel films tal-poeżija Maltin li jsiru li jsiru b'dan il-mod. Hemm ukoll xogħol li qed isir mill-istudenti tal-MCAST f'dan f'dan is-sens. Dawn huma films ikkummissjonati apposta għall-festival. U dawn huma avvenimenti li qegħdin jagħtu żvog u lok biex l-istudenti li tilgħin u qegħdin jitħarrġu f'dawn u anke mbagħad isiru professjonisti f'dik il-linja partikolari fejn jistgħu jesibixxu x-xogħlijiet tagħhom u jsiru magħrufin anke minn udjenzi Maltin. Eżattament, eżattament. Għandna ħafna forom ta' art involuti fil-festival. Bħalissa qed naħdmu. Għandkom il-jazz ukoll, apparti il-brodu. Il-ġimgħa, il-ġimgħa se jdoqqu, se jdoqqu t-trio, se jdoqq it-trio tagħna Dina Ksisa. Però bħala awturi għandna l-Moez Majed li huwa dal-poeta Tuniżin famuż ħafna ppubblikat minn Fata Morgana fi Franza. Eh, Trevor Zara, ovvjament mandi bżon ngħid xejn fuq fu Trevor Zara li se jkun qed jaqra xogħol ġdid minn tiegħu f'dan il-festival. Eh, l-iktar awtur Malti magħruf li se jkun din is-sena, għandna Ljana eh, Putre Sirdiċ illi se taqra il-poeziji tagħha, persona interessanti ħafna wkoll u Hisham Matar li se jkun intervistat apparti li se jaqra minn Albert Gatt. Meta sa jkun dak? Dan se jkun il-Ġimgħa.
Il-Ġimgħa. Il-Ġimgħa kollox jibda fit-tmienja. Is-Sibt narġgħu nibdew fit-tmienja, did-darba s-Sibt ħa jkollna trio prim tal-jazz imexxi minn Oliver De Gabriele li issa huwa stabbilit, raġa' stabbilixxa ruħu Malta wara perjodu twil Pariġi, Joe Debono fuq il-keyboard u Joe Camilleri l-bibi li se jdoqqu flimkien, se jdoqqu fil-bidu nett u wara l-break. Imma l-Ġimgħa, is-Sibt ukoll għandna wkoll l-awtur ta' rumanzi fantasy ta' fantażija John Bonello li huwa qisu stil ġdid għall-festival tagħna imma John huwa John Bonello huwa isem verament b'saħħtu llum il-ġurnata fil-letteratura żagħżugħa u mhux biss żagħżugħa. Norbert Bugeja, li huwa poeta stabbilit illum il-ġurnata u akkademiku, u naturalment imbagħad Marina Warner illi se tiġi intervistata mill-Professoressa Gloria Lauri Lucente. Dik hija l-kbira. Eh, speċi huwa mument speċjali għall-festival. Dak li jkun jipprova jmur ukoll is-sibt Eżattament.
U fil-fatt naħseb punt forsi qabel eh, ma nagħlqu fadlinna ftit minuti, xi ħames minuti oħrajn tajjeb għal assemija tagħna li jħobbu jaqraw, għax ħafna nies jħobbu jaqraw, mbagħad jgħidulek imma jiena ma nafx kif se nagħżel awtur minn ieħor. Hmm. Siba dik il-problema anka jekk inti ma tkunx. U dawn huma ismijiet li jagħtuk idea tajt ara ħanfittex dwarhom, ħa nisma', ħa nara fuq ix jiktbu u x'jgħidu, mbagħad jekk jogħġbu jogħġbok tista' taqra iktar tagħhom. Eħe, il-festival tagħna dan, l-isem uffiċjali huwa l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li semmejt inti u fuq il-websajt, fuq l-internet issibu l-websajt li l-isem huwa hekk bil-Malti. Festival tagħna huwa pjuttost uniku, mhux uniku imma kważi uniku Jien mur ħafna festivals madwar id-dinja u ma tantx issib festivals fejn għandek il-proża u l-poeżija flimkien. Eh, ikun hemm book festivals li jkunu hekk, imma festivals tal-letteratura ma tantx issib hekk. U fil-kastana għandna l-poeżija u għandna novelli normalment jew anki biċċiet minn romanzi ġieli, u allura min se jiġi se jkollu firxa x'jisma', se jkollu firxa ta' stili, ta' ta' anki ta' ta' tradizzjonijiet letterarji rrid ngħid, ta' karattri ta' personalitajiet letterarji u iva naħseb li huwa mument tajjeb biex tagħżel jew biex qisu tidentifika dak li tixtieq taqra għaliex hawn ħafna kotba tajbin imma l-gosti tagħna jvarjaw u kulħadd għandu gost il-gosti differenti. U forsi nagħmlu mhux żball, imma m'aħniex esposti da, jew inkelejja ma nfittxux kittieba li mhumiex Ingliżi jew inkella li li ma jkunux Amerikani jew Ingliżi qed jiktbu fuq dak il dak l-ambjent partikolari. Meta fil-Mediterran qegħdin għandna ħafna nies li qed jiktbu xogħlijiet verament sbieħ u nistgħu naqrawhom bl-Ingliż. Bla bla dubju, fil-festival ħafna mill-qari jsir jew bl-Ingliż jew bil-Malti, jew bil-Malti jew bl-Ingliż, ħa ngħidu hekk f'dik l-ordni. Imma ħa jkun hemm ukoll opportunità bħal kull sena li li min jiġi jisma' wkoll il-lingwi oriġinali, ftit Sloven, nofs minuta ta' Sloven, vera nofs minuta, imma sabiħ li tisma' din id-diversità, din il-varjetà straordinarja ta' lingwi li hawn fid-dinja. Ovvjament aħna ħafna mill-qari tagħna se jkun bil-Malti. Għandna attività wkoll għada t-Tlieta filgħaxija fis-Seba' l-Università li fiha Moez Majed, dan il-poeta magħruf Tuneżiż se jitkellem dwar ir-revoluzzjoni fit-Tuneżija u anki il-perjodu mhux faċli li għaddejja minnu t-Tuneżija bħalissa. Fis-Seba' ta' filgħaxija għada l-Università tal-Qroq, dħulu abxejn, ħa nkunu fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti. wara wara t-teatru Sir Temi Zammit. Ġifieri hemmhekk għada filgħaxija, 25 ta' Awwissu, fis-sebgħa ta' filgħaxija, Moez Madjed se jitkellem dwar it-Tuneżija u hija opportunità biex minflok nisimgħu clip ta' nofs minuta u dejjem jgħidulna kemm hemm ġlied u kemm hemm problemi, nisimgħu Tuneżin li qed jgħix il-ħajja ħajtu fit-Tuneżija jitkellem dwar ir-realtà. U hekk ikollna stampa ferm iktar awtentika, naħseb jiena, ta' dak li qed jiġri ma' ġenbna. Dil-ġimgħa naħseb aħna kif jgħidu bl-Ingliż sport for choice kemm għan kemm hawn avvenimenti kemm Malti nistgħu mmorru fil-għaxija x'imkien kull darba. Kelma kelma nota nota pereżempju, ġifieri. Għal min iħobb eh, ukoll naħseb kollha huma validi u kollha jiena sejra wkoll hemmhekk. Ġifieri dil-ġimgħa Għanna ħafna fejn morru. Jena tliet hemm se nkunu.
Wara wara taħdita ta' Moez. Tajjeb.
Mela, Dr. Adrian Grima, grazzi tal-li kont magħna. Da infakkarkom li min irid iktar informazzjoni ifittex is-sajt tal-Festival tal-Inizjamed. Tista' tirrepeti eżatt is-sajt? Fuq Facebook Malta Mediterranean Literature Festival u fuq l-internet Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta u ma nistax ma nirringrazzjax il-Malta Arts Fund. għax kieku mingħajrhom, fondi pubbliċi tagħna lkoll, ġid komuni tagħna, dan il-festival ma jsirx. Grazzi Dottor Adrian Grima, intom isemmija ibqgħu magħna.